saka romeo mwana wamuonera asati aenda kudurban haa ah, se musha zvaizvo zvichimbomirawo ndinetsa chadambotanga ndabvisa stress haa ah, king musatombonditira tuhasha zvenyu kana mwana aenda aenda papanga aripo maimuganzira panokuti aenda manje maakumfunga haa same iwewe haugone kumaenda your own business problem ndoiziva ndekuita utomborinana business racho hayo romeo zvimba wanzo here indiri timu gamu usvika adzoka andi waimurwadzisa pari ipe zvino aienda vakagona vabereki vake vakamuendesa kudurban haimuraste muchibve panapa tichiri kuwirirana manje na king miwa mugoni kutamba navamwe zvakanaka ndakubaya kumba kwedu unotonakidza kupfuura panapa njobo boy here kundidedza usiku wakadai so asi uda nditsomesa nemaperenzi angu kani unonge waziva mudhara wangu kuti anovava haa ah, king dai mamuri mumwe ka matomboita plan bcoz haa pakaipa king haa ah, njobo iwe wakaona kugona faa chistereki zvoroti wakutaura nemadimikirere sha taura nyaya yako straighter
samwari pawabuda uchanotsvaga gamuka ah babilani rasvika padeni pangu waiza but rangu ndibvunza bvunza zvimakwesho zvina basa ndikuona kunge vari kususpecta something pane chakaitika that day manheru epai haa king kana dziri nyaya idzodzo ndofanira toita plan wangu haa zvekufira mujeri hazviite chatiri vana vadiki ka haa king totoita plan saka mangwana tosangana kwana semu tonoona kuti tingaite se haa king mubate time kwete kuzononoka
ha king muda kuti andipedzere akahome enda wene zuro makandidzinga padeni penyu ka nhasi mauya kuti mundipedzere futi muda ndiende kupi ha ah, sorry sha nezuro ndandakangotsamwa sha nenyaya yagamu sha gamu akazongondisiya zvisina notisi sha i hope kuti wandiregerera wandi ha ah, king ndingakokuregerera yangu but iyi boyeri yamaita gamu iyi haa semu chimbomira nyaya idzodzo ko njobo ambosvikawo nekune haa king njobo njobo kuya kunoko haa njobo ambofamba uya kunoko asina mboverenga chibhuku chake chesainzi chechi haa king bhuku resainzi ripi iroro ina muchingorwadziwa nini kana uri dofo uri dofo sha haa njobo watogona watouya chingodza semu kamiriro akaita nyaya iyi nyaya nyaya ipi iyoyo asi njobo makazorambana nebhuku renyu resainzi makatsvaga bhebi kai
arasta ah, munenge munorwadzwa nonditi scientist nini muchafa muri mabaptist ii njobo sha zvesainzi izvozvo moita mumba kwenyu sanangurira se munhu kamiriro kakaita nyaya rasta takati tatsara mota yamdara varomiyo vatanga kurwa chiringi zvedu tikana
boys inyaya ihombe boys mogona kutofira kana mujeri haa ah, king apa vanotoda chimaster plan chechi kwemi king nekupfeka kwenyu kwamunoita maglass makatadza kungobuda neexcape plan here king hamusada yochikomana romeo musi iwo ukaramba kuti adana gamu kayo haa ah, headmaster ndoramba ndingodzokorodza nyaya hwani kuti adana gamu here gamu handimuziva andana naye Mfana usatomboninyebera zvako nouchitambirwa front nekamfana kamaglass kapfupfupi aka munoti njobo aka. Haa headmaster ndingatambirwe front nanjobo uyo bhuku rake resainzi uyoya ndakamutuma kubhebha anosvika kutaura zvemachemical reactions iko Eh zvabuda kapachena kuti unotombomutuma kuti mabhebhitwo ako achitaura zvemachemical reactions manje ndatotombokurovai mese. ii mudzidzisi kana iri nyaya yekurova haa kudhara iko iyo mfanira ndikanzi ndatadza kurova iwe ini but then pangu ndine voice of power ndosvika ndomuutsa vanhu akarara ndoti mukaitira haa shedza ikagama wacho mubvunze kamega nyaya dzacho dzosi
iyo mfana conversation rangu newe raperera panapa ndikukudai after break iona njobo muye kunokuofisi kwangu
haa ah, njobo zvekuona tv ndozvawarovhera here nhasi sha ndazosara ndazopinda pamahwani naheadmaster sha haa ah, romeo sorry sha ndasina achimboona my favorite show ndasingakwanise kuchikoro sha haa ah, king ndazoziva tumashow twesainzi chete hakuna chimwe chinhu chamunoraramira kunze kwesainzi
sainzi dzipiko dzonotaurwa iweyo nandichiona zimtunes comedy pamba pemajokisi chibaba Zimtunes comedy ndoipi ko irasta. Nongoenza chingotaura mabhawa kuchikoro kumachechi. Chimbonyanso nitaurirai.
Achi baba nzaka musisana nedobi. Amuzere channel kubvira izvezvi pa YouTube. Tumwe nemwe ngonosecha kuti Zimtunes comedy. Mwa maona zvenyu mutanga kunakirwa kamusakangaona comment nekulike mama share maiziya. Ii okona mafia rema senses rakuona TV ka. Zokuti haa channel yakanyanya. Zimtunes haa ndichatombonosecha nezvayo. Nobva ndasiya ndasubscriber chete. ee eh, chibaba enda munoonera kudheni kwenyu mwamasubscribira ikoko mutondiitira noise ndatomboona zimutunzi comedy panapa haa ah, njobo sha zvagara kuti zimutunzi comedy ndikunoionera padheni pangu but mangwana uya wagadzira kurohwa nahedmaster danopedza nyaya dzedu dziye
haa ah, gori unondodzifira chite nyaya dzako iyo havo ah, right tosangana kwahedmaster kwacho mangwana